yamauya nayo ndeyekuti muri kutanga asi manga musati mambosangana nana ndiri munhu ari single zvekuti mumwe munhu akasvika patofunga kuti anisese Alright sekuru. Ndazwa muchiti pane pachida mari kuti ukwanise kuti munhu apinde mumatare menyu andiri ka. Alright. Right. Tichiri papo panyaya dze dzimi yatachitaura nezvayo mishonga yechi ichoni yekusosera dzimba iyi yandiri misha yandiri ka. Kuma masei sayo anoitwa iwo lesi uya wekunamira nauya uya unofamba sei kana kuuta uyo wemotora uyo tianzi wefish mino mukwanisa kuti patsanura ipapo because tinoda kuziva inani toziva tisati atoziva kuti zvekufamba sei kuita mwari kunzwa kwakuda kuita sei waronzwisawo futi kuti zvinofamba sei wasati because mumwe anenge achida kusosera mukadzi wangu mumwe anenge achitya kusosera murudzo zvakanakira chii zvakashatira chii eh, zvaka zviripo ndezvekuti kuti wazhinji wanososera wanenge waine kakufungidzira kuti mudzimai wake ari kuita gumbo panze gumbo mumba mumwe achibva aine pfungwa yekuti ini mudzimai wangu ndakamuwana asi ndakamutora achidanana nemumwe munhu asi achiona vanhu iva waine kakunge vari kudananazve utooneka chingolinga linga vachiswededzana padhuze saka zvinhu izvozvo ndo zvinoita kuti munhu asvike pakuti aine handida hangu kubirwa ndoti chandatenga ngandipfeke ndega kana kudya ndega zvino papiriyodhi yawabvunza yekuti zvinotora nguva yakadii kana zvichinge zviri zvaitika kana zviri zvaitika idi idi munhu atora akasauya iye nokuti chinenge chaainacho iye makii right. saka akasauya iye achikinura achitaura huripwa hwaari kuda unofa handingambokupi nguva yokuti unorarama unofa saka zvikwanisi kuti toti ini panoenda kudrc ndiri truck driver kana kuti iwewe uri kuenda kudrc uri truck driver sezvawareva wasiya wakiya iwewe uri ikoko munhu une hama dzako nokuti kazhinji hama dzako ndo dzinotouya futi uyezve iwe unenge utori nemumwe munhu waunotisahwira kana shamwari inokuva nesikireti iyoyo futi yekuti ndiri kuda zvakati nezvakati nezvakati saka uchizonzwa kunzi sahwira ndiye anokugeza ndiye anokuiga kana kusecha muhomwe dzako kana uchinge wafa achiziva kuti ane chakati chake kana kuti wakateyariwa rekuti usakasike kufa ndisahwira anozoribudza kana iwe warwara watambura asi uchingomuka wafa uchimuka ibasa rasawira manje sawira wacho ukanogona unogona kumudzora sawira kini aisa apa iye uyawo kini wakaodya futi kwete haagoni kudya iye nekuti chakatsidzirwa ndechako iwe nokuti mukadzi wasawira ndiambuya ehe haasi mukadzi wavo ndiambuya or saka ndokwanisa kuti kana ndaenda kudrc kana kunzvinhu zvavo ndasvika ndanzi ndoona fonewa vanhu vakanamirana ndirika saka ndokwanisa kuti sahwira enda pakati pakati udai udai udai orit kana iwe waripa zvauri kuda orit eh, zvakafanana nekuti munhu aenda kudare rashe kana rasabhu wabata mukadzi neupombwe abatwa neupombwe ukaripiswa nhasi mukadzokererana kechipiri kechitatu wakunzi wakuita bhizimisi nemukadzi wako nekuti panoripwa mombe dzinokwana seoratoa bhizinesi ravakuita nemukadzi wako apo yonenge tiri mhosva wako Alright. Alright. Alright sekuru. Kuya imwe nyaya iri pana penda kubvunza nezvayo. Ko pana mambotaura kuchiranzi we fish. Wongo. We fish wakamira sei? We howe ndewe kuti howe ngaisamboganhire hayo ichisvetuka kubuda mumvura. nekuti ikadonha pasi haigoni kuzopinda mumvura saka howe upenyu hwayo kuti inzi howe simba rayo riri mumvura saka iwewe ukenge wagadzirirwa nerwehove unenge uchinge ukarara nemukadzi wemunhu wakutongogara makumba ari mumvura uchingogara iwe uchidirwa mvura uchiti uri kutsva iyo ndofunga vazhinji muri panzwisisa hameno vane zvauda kubvunza bvunzai mucomment section koita sekuru pane nyaya iri panapa eh, nyaya dzekuti varoyi varoyi varoyi variko here nhai sekuru ndimbobvunza variko here chinonzi varoyi variko here waroyi ndio vanhu variko muzukuru orit ehe waroi wanhu wariko ngei ndichiti wanhu wariko chakatumidzwa zita chese handi kutsvinyirwaba wanzwa ehe waroi wariko kana kumaindia kana kuwarungu wariko nekuti naiwo warunguwo pachavo wakatumidza kuti wichi wari vega vari varungu kunyika kwavo vaitumidzani izvozvo right because isei ndabvunza izvo sekuru but tinoona kuti tikambo tika isu kuchiwana handirika eh. imi kuti varoi variko handirika but ini ndikaudza mai avo kuti a ah, uyu uri muroi handirika eh. ndoona ndichisungwa because vanoti kupolisi anditi hakuna chinonzi chii Tonzi muroyi. Ah, zvino kwatiri isu ana chiremba ini ndikaona huro manje manje ano ndine mumwe aipinda chechi yemethodist mudzimai akauya achitoti sekuru ndanzwa nekuroya asi nyaya yangu ndeyekuti ini nda handichadiba kuroyerwa wangu asi ndaidya wewamwe ndikamudzinga uroyi hwacho pano ndakanga ndakatochengeta nhamba dzake kuti muroyi wakadya wevamwe akuona manje wake wajuti ake akuda kutiza manje akutiza orit zvino chandiri kukuudza ndechekuti mubvunzo wako wawabvunza iwewe wekutaura kuti nhai sekuru waroyi wariko here ukabvunza mumwe wechipiri wauti mubvunzo wako wechipiri eh. ndoda kuti ndizwe kuti iwe uri kuziva here uri kubvunza uchiziva here nokuti unofanira kuzvisimbisa izvi awa ndizobozi ndosandabvunza ndosandatoa ndikati ndosandabvunza ndikati inika imimi bozi imimi rikuti uriko kuroya handirika eh. asi kune umwe ndikaisa ndikati inini ndoudza mai kuti imimi mai munoroya imimi eh. handirika iwo unondisungisa kupolisi because polisi inoti hakuna chinonzi chii hongu inini ini iwe waudza hauna maziso ekuona uroyi pamwe nechingo warota zvakafanana ni ehe kurota manje ukaenda nekurota huya nadzo hope dzako kwandiri sekuru ndiri kurota hope mainhingawo wachiuya wachindidai ini ndochitarisa mudare rako kuti zviri kukonzerwa nei nokuti anogona kupa mufananidzo chepameso chekuti uite kunge nhingi asi iye asiri muroyi uyu nokuti naiye haadi kuzikana saka wanofanira kunge vari vanotaura izvi vanhu wani ukaenda ini ndikakutaura kuti uri muroyi panapa